Исәннәрмесез, хәерле көннәр вә кичләр э, безнең тамашачылар әссәламу алейкум безнең америка кушма штатларында яшәүче милләттәше милләттәшебез надир бахауи надир бахауиев сәләмсез роберт мондайрак инде сорау без бит инде хәзер өйдә карантинда утырабыз без бөтенебез дә э, үз изоляциядә сезнең Әмрикәдә бу самоизоляция, э, карантин ничегрәк уза? Мин яңалыкларны карадым, сездә ул бераз көчлерәк, авыррак уза. Бездә бераз җиңелрәк э, кешеләр теләсә кайчан, теләсә кая бара алалар. Машинага утырасың да китәсең, җәяү барасың да, беркем дә сине туктатмый. Нью-Йорк янында автобусларда кешеләр маска кимәсә генә автобуслардан куалар. Аннан башка кешеләр урамда йөри, кайберләре эшкә йөри. Минемчә, иң, иң зурысы, әлбәттә, экономик яктан авырлыклар була, бөтен җирдә була ул. Ә бу яктан, минемчә, Татарстан, татарлар га җиңелрәк булыр, чөнки бөтенесе бөтенесен белә, бөтенесендә гаиләләр зур, шәһәр татарлары белән авыл татарлары бер берсен белә кем белсен бәлки бу озакка сузылса э, рәсәйдә кешеләр ач булып китә теге егерме беренче елларда кебек берәр нинди подразверстка я башка нәрсә башланса я башка регионнардан ач кеше килә башласа Тоталар бер-берсен яклап, бергә торырга тиеш. Тамашачыларга мин аңлатып китәм, кем белән без бүген шундый үзенә күрә бер видео күпер ясадык, видео элемтә. Безнең Америкада яшәүче милләттәшебез Надир Бахауи, ул ракеталар конструкторы. Дөрес әйттем, Тәймин Надир? Дөрес әйттең.
Чөнки без космонавтика көне уңаеннан махсус тамашачылар өчен менә шундый э, бер шәхесне чакырырга булдык. Әле без горурланабыз, безнең татарлар арасында шундый үзебезнең Илон Маскыбыз бар. Надир, үзең турында э, кыскача сөйләп китсәңче, э, рәхмәтле булыр идек. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кайларда укыдың? Мин Казанда тудым. Минем әтием инженер, әнием композитор. Шуңа күрә мин балачакта музыка инструментта уйнасам да, барыбер инженер булып киттем. Ну, башта, әлбәттә, икенче татар гимназиясенә бардым. Анда бик, бик яхшы укытулар бара. Кайбер татарлар урысча укый дип уйлыйлар, алай уйламагыз. Һәрберсе татар телен белергә тиеш, чөнки татар теле ул тагын бер уйлау методы. Сез татар телен, рус телен, инглиз телен белсәгез, үш төрле метод бар әйе әйе тоқылы булып китәсез шуңа күрә татар телен онытмагыз шуннан соң каига барып вертолет төзергә башта өйрәнергә бардым башта америкада мин армиягә киттем шуңа күрә мин американ армияда хезмәт иттем син америкада хезмәт иттеңме әйе әйе мин вертолет механигы булып хезмәт иттем башта ике ел Аннан соң университетта укыгач тын тагын ике ел э, офицер булып запаста, запас түгел ул, национальная гвардия ул э, бер айга, бер э, выходнойга ике көн хезмәт итәсең. Шул ук вакытта мин һәр вакыт космоска барырга теләгән идем, шуңа күрә башта минемчә NASA аша барырга дип уйладым, тик Армиядә пилот була алмадым, күзләрем бик көчле түгел. Шуңа күрә инженер булып космоска барырга дип уйлыйм хәзер. Шул ук вакытта Илон Масктан башка башка конструкторлар, Бёрд Рутан дигән бер конструктор бар, ул беренче космик корабльне частный итеп 2004 елда Spaceship One-ны космоска җибәрде. Һәм ул миңа зур этәргеч булды инде. Һәм мин бер ике компаниягә монда эшләдем, ракет компаниясенә эшләдем, аннан 2013 елда үземнең компаниямне башладым. Багаев Корпорейшн. Иә, Багаев Корпорация. Син Илон Маскны гений дип атай аласыңмы? Ул чыннан да гениймы? Ул ул бик акыллы кеше. Юк, ул гений түгел, ул бик акыллы һәм бик эшчән кеше. Чөнки гений, минемчә, гений кеше ул ниндидер бик яңа нәрсәне уйлап таба торган кеше. Илон Маск яңа нәрсәне уйлап тапмаган, ул иске эффектив булмаган космос бизнесын яңача ясады да, ул, әлбәттә, бик яхшы булып китте минемчә ул э, илон маск ул ничектер менә космосны э, шоу бизнеска күбрәк теге әверелдеме әверелде аның белән
бизнеста булгач мөһим ул э, башка кешеләрне җәлеп итәргә кызык итеп күрсәтергә Әлбәттә, шоумен булырга кирәк. Мин дә бераз шоумен булдым, андый зур түгел. Мин үзем дә уйлым, менә рекламный кампанияне болай ясыйм, болай ясыйм, бер композиторны табырга кирәк, рекламщикны табырга кирәк. То есть Гырали, ә менә э, әгәр дә хәзер э, кереп китсәк компаниягә, Боговеев Corporation, ул менә нәрсәләр белән шөгыльләнә? Ничә кеше анда эшли? Э, алар Америка гражданнармы, әллә инде Рәсәйдән килгәннәрме? Син кайлардан аларны җыйдың, җыйнап алдың бөтенесен? Миндә бөтенесе Америка гражданнары. Тыштан чакырсам, мин дәүләт контрактларына ала алмыйм. Әмма ул була, алай да була, болай да була ала. Анысы бик авыр түгел, әлбәттә, шпионнарны карарга кирәк. Кем белсен, инде. Бер Кытайдан, Россиядән, бөтен җирдән шпионнар бар. Миндә, әлбәттә, 50 миллион сум доллар юк, шуңа күрә ничек кечкенә ракетларны ясап, күбрәк-күбрәк акча китерергә? дип уйлаган идем. Беренчедә мин уенчыклар ясыйм дип уйлаган идем. Кечкенә ракеталар бар бит монда. Шулай дип уйлаган идем. Тик мине Кремниевый долинага чакыргач, мине чакырдылар бер акселерат шул яңа компанияләрне башлаган кешеләрне өйрәтәләр компанияне ничек башларга, кемгә белән сөйләшергә, ничек акча җәлеп итәргә. сиңа шулай бераз акча бирәләр һәм синнән бераз акцияләр ала. Мәсәлән, шул акселератор бит миннән 5% акцияне алды һәм безгә 100 мең доллар бирде. Шунда барганда мин уйлыйм, ярый, уенчыкларны ясамыйм, чөнки ул бигрәк кечкенә нәрсә, бигрәк озакка китә ул, әйдә берәр катлаулырак берәр нәрсә уйлап чыгарыйк. Мин уйладым ди, хәзер космоска җибәрергә кирәк кечкенә спутникларны. Спутниклар гадиләрчә авыр, зур, 5 тонна спутниклар бер бердән 5-кә кадәр, 1 тоннадан 5-кә кадәр, тоннага кадәр спутниклар гадиләрчә. Әмма хәзер теге бөтен электроника бик кечкенә булгачтын, спутникларда бер, бер килограмм, 10 килограмм шундый бик кечкенә спутникларда космоста оча ала һәм файда китерә ала шуңа күрә мин уйлыйм ярый космоска 50 килограмм спутникны шундый кечкенә ракета төзү андый ракета гадиләрчә ракета ул берәр ун этажлы йорт кебек бик озын бик зур нәрсә бу ракета бик кечкенә булыр иде ул өч этажлы бәлки ике этажлы бер алты йөз ракета булыр иде аннан соң минем идея тагын үзгәрде хәзер хәзерге идея ул космонавтлар космонавтларны ике космонавт ике астронавтны космосқа җибәрү минемчә космос ул теге сугышчылар военныйлар өчен түгел ул егет һәм кызлар өчен булырга тиеш берәр кемгә өйләнәсең космосқа чакырасың сине медовый месяц космоста булырга тиеш
Телисең, э, сәламгә ошабыз, матурым. Әйе, әлбәттә. Шәп, шәп.
Ал мине айларга. Әйе. Шуның өстендә эшлим. Э, һәм әлбәттә, башка кешеләрнең юлларын кабатламас өчен э, яңарак бер ракета уйлап чыгарабыз. Ул э, бер ступень, э, белмим сез ракета турында беләсездер, Гадилә шунда ике ступень. Ступень дигән сүз ул э, космосқа очканда ике ракета Берсе өстендә икенчесе бар. Берсе кайда 60 километрга кадәр оча да, аннан соң китә дә төшә. Россиядә ул Казахстанда төшә, Америкада ул океанга төшә. Хәзер Илон Маск беренче ступеньне хәзер коткара. Анысы бик яхшы, чөнки ступеньнәр кыйммәт, һәрберсе 30 миллион доллар тора. Һәм мин хәзер күчәм бер ступеньле итеп ясарга. Димәк, ракета космоска оча да шул ук нәрсә кайта. Димәк, хәзер ракеталарны кеше сатып ала ала. Мәсәлән, син бик бай булсаң, үзеңә бер 30-50 миллионга ракетаны сатып аласың да ул синең машина кебек. Син аны космодромга барасың, син аны топливоны салалар да, бер космоска очасың, аннан соң Сингапурда утырасың, космодромда барып чәй эчәсең, ракетага тагын ягулык салалар да, керәсең дә кайтасың Казанга. Димәк, ракета хәзер үзгәрә, ул синеке була ала. Ниндидер кемнекедер түгел, компаниянеке түгел. синең персональ нәрсә яхта самолет машина ракета персональ нәрсә булып китә менә шундый шуңа омтылабыз бәлки берәр өч я биш елдан әзер булырга тиеш ул сезнең корпорациягә боговеев корпорацияга бу карантинның бу үз изоляциянең режимы ничек тә булса зыян китердеме сезгә зыяны бармы? Э, бераз киттерде хәзер, акчаны табу авыррак. Физик яктан ракетны төзеп, төземибез, компьютерда аны проектлаштырабыз. Модельләштерәбез.
Модельләштерәбез.
Әйе. Кешеләр кызыксына, шуңа күрә анысы бик авыр түгел, әмма ракета компьютерда әзер булырга тиеш. Әлбәттә, коронавирус бөтен акчаны ашамаса. Син бит башта Казан дәүләт авиация университетында укыдың, шулай бит?

Анда космонавт түгел, космик инженерлар өчен программа бар. Андагы
укулар безнекеләр белән аерыламы алар? Яхшырак дип әйтә алмыйм, чөнки кайда теоретический нәрсәләрне укытсалар да, хәзер мин карыйм да, уйлыйм, ярый, анысының мөһимлеге бар иде. Бер теореманы безгә семестр буе бер я ике теореманы аңлаталар, үзем нигә аңлаталар, нигә аңлаталар. Америкада бөтенесе бик практичный, сине моны былай эшләргә, моны былай эшләргә, монда бу формуланы файдаланырга рәсәй уку методы сине бик фундаменталь итеп әзерли американнарча уку сине шунда ук файдалану шунда ук белемне файдалануга әзерли сез америкага ничәнче елда күчендегез сез 2002 2002 сез үзегез теләп күчердегезме әллә инде сезне чакырдылармы инде ничек генә килеп чыкты ул үзем дигә дигәч миңа он тугыз яшь булган бик каты аның турында уйламадым тик минем өем күбрәк теләгән иде тик Рәсәйдә космонавтика түбәнәя башлады, шуңа күрә, минемчә, монда мөмкинлекләр күбрәк булыр дип кызык булган иде ул вакытта. Хәзер дә кызык, әлбәттә. Хәзер бөтен дөньяны күргәчтен, ничектер берләштерергә теләк бар. Татарлар космоста булырга тиеш. Һичшиксез, без бик бик космик халык. Далалар, таулар,
Ачык. Зәңгәр.
Безгә зәңгәр күк. Мин мәсәлән чагыштыра идем. Минемчә ул тәптән бик күп тора. Мәсәлән, Чехиядә булган идем. Озак түгел болай, кунакка бер ике атнага барып. Анда бөтенесе таулар түгел, ничек ул, холм, бик кече таулар бар. Кеше кеше ерак күрми ул киләсе Томга карый да, менә бу минем авыл, бу минем кечкенә урман дип уйлар шундый бара. Татарлар алар дип атка утыралар да 2000 километр баралар. дусларына чәй эчәргә я кубыз эчәргә шуңа күрә уйлар башка мәсәлән кешеләр тауларда яшәсә башка бөтенләй уйлар мәсәлән теге швейцарлар я чеченнар я шотландецлар шуңа күрә космос татарларга бик якын нәрсә авиация дә бик якын нәрсә сәләт сиңа мин инде бу сорауны гомумән бирергә тиеш инде Сәләт ничек генә тәэсир итте. Сәләт безне берләштерде. Бу зур бәхет.
Бәхет түгелме? Шуның белән Әйе, минемчә, хәзер сәләт аша күпме? 100 мең кеше үтте. Әйе. Бу бит 100 мең кешелек бер гаилә. Сәләт булмаса, без татарлар булып кая без очрашыр идек? Мәктәптә, бераз университетта, бераз эштә. Ә, алай без бер бик аерылышкан кешеләр булыр идек. Татарстанда санасаң, купанда 3-5 миллион татар, аңардан 100 мең бала бер-берсен белә. Һәм мин сәләттән дип әйтсәң, все, син безнең кеше. Татарча матур сөйләшәсез. Рәхмәт.
Америкада яшәп тә син татар телен кайда практикалыйсың, кайда кулланасың? Гаилә белән инде. Гаилә белән. Гаилә белән, дуслар белән кайвакыт сөйләшәм, кайвакыт китаплар укыйм, я аудио китап булса, булса бер Тукайны да тыңлыйм шигырьләрен. Менә хәзер Рәсәйдә космонавтика ни дәрәҗәдә, кайда, кайда тукталып калды, нәрсәләр Артта калды дип әйтергә теләмим, инде Әмма ул 1980 нче елдан соң анда бер нәрсә дә яңа нәрсә юк. Ого.
Теге яңа яңа союзлар төзибез, һәм башка юк ул шул ук нәрсә, шул 1960 я 70 елда уйлап табылган нәрсәләрне бераз яңа методлар белән, яңа нәрсәләр белән ясыйлар да, аннан башка ул национальная безопасность, теге корал нәрсәсе һәм ну дойная корова Ага. Космоска бер 50 миллионга спутникны җибәрә алсаң, шәп. Шуңа күрә Рәсәйдә яңа конструкторлар юк, бер нәрсә дә яңа уйлап табылмый. Ярый теге космодромны төзиләр, ул э, Байконур өчен түләмәс өчен генә төзелә ул. Иске машинаны ничек ладыны төзи беләләр, шулай шул лады кебек бер-ике ракетаны төзи беләләр. Сиңа гомумән э, Рәсәйдән тәкъдимнәр килгәне булдымы, чакырганнары булдымы Рәсәйдән? Юк.
Хәзер инновация турында уйламый алар. Эффективность турында уйлый. Кемне арзанрак кешене җәлеп итү турында гына уйлый. Чакырсалар да андый мине Мәскәүгә тартмый, Петербургта тапмый. Казанда гына яңа компонент төзесәк. Э, бәлкем ишеткәнсеңдер менә Казан янында, монда Казан тирәсендә яңа ниндер Иннополисны төзелә. Э, космодром, космодром төзмәкче булалар. Син аны турыда ишеткәнең бар име? Ишеткәнем бар иде, тик э, кем аны алып бара андый ул идеяне? Мин мин шулай ук белән синең сыман ишеттем генә аны. Һәм инде монда пока төзелеш күренми әлегә. Әгәр дә ул менә төзи башласалар, сине чак кысалар, син инде рәхәтләнеп киләсең шулай бит. Әйе, әлбәттә.
Күченеп инде.
Бөтенләй күченеп. Бәлки
чакырсалар берәр 3-5 елга барып теге бик основательный итеп э, специалистларны әзерләп стив джобс бар иде бит иә э, компанияны төзеде дә үлде э, а компания алга бара шуңа күрә мин үземне бер җиргә тоткарланусы тоткарланусыз
тоткарланып тормыйча әйе минем өчен иреклек бик мөһим әйе бәлки мин бәлки мин антарктикага барып үземнең йортны анда төзим ди кем белсен әйе шуңа күрә әйе чакырсалар озакка шул биш елга килеп астына генә төзеп төзер идем аңа каршы түгелмен ә менә тагын рәсәйдән бармы синең сыман инженер конструкторлар шундый сәләтле кемнәрне беләсең бәлки сез алар белән юк юк
мин берәү генә син берәү генә иң мөһиме рәсәйдән инженер ул татар без шуның белән горурланабыз әлбәттә конструкторыбыз бар Йөрим, йөрим, бар, бар, бар. Ә, минем кебек ракетчиклар түгел, булса да алар үзләрен чыгармыйлар, алар бер компаниядә бер теге инженер булып эшлиләр. Әйе. Бәлки барбер, барбер күбесенчә компанияләр бер кеше дә бик күп итеп файда китерә ала. Анда 100 менеджер булса да, бер яхшы инженер я бер яхшы фәнни кеше бөтен идеяләрне уйлап табу бөтен компанияне алга алып бара ала. Ә, мәсәлән, бәлкем синең теге ә, яшь конструкторлар, инженерлар арасыннан теге берәрсен үзеңне сайламыйсың, алай юк менә, мәсәлән, теге берәр авиа түгәрәкләргә авиа кружок дип әйтик инде, әйме, авиа кружокларга йөреп теге карыйсың менә, бу бала менә шулай шөгыльләнеп. Шулай итәм.
Шулай итәсең, әйе?
шулай итәм түгәрәкләргә университетларга барам университетларга барам да берәр кечкенә ракетаны алып киләм дә университетларда кружоклар бар ракет ракетный авиационный шуны куям да әйтәм менә без бу нәрсәне төзибез шул шул вакытта күренә кемгә кызык кемгә кызык түгел әлбәттә контактларны калдырам шул вакытта әйтәм резюмелар резюмелар булса бирегез шулай итеп яшь кешеләр белән сөйләшәм ә сезнең ширкәтегез күпме эшли инде сез менә сезнең богорев корпорейшн ике мең он өченче елдан без әле күп кеше түгел кабак итү биш кеше кабак итү ун кеше шунда тегендә монда йөри кайбер кешеләр постоянный түгел бар мәсәлән бу бу ракетага бу насосны ясар өчен төрле дәрәҗәле үтәсең алар сиңа бер ел эшли һәм шул ук вакытта ерак китми шуңа күрә яңадан чакырган чакырганда килә һәм күп итеп акча килгәч әлбәттә кешеләрне постоянно илон маск марска очам дип икән дәйме аның хыялы әйме синеңчә ул аның хыялы тормышка ашачакмы әйе
нәрсе
белмим үзе чачнакмы юкмы белмим күп белмим күпме ел алачактыр ул мин күрәм авырлыклары күп яңа бик зур ракетаны төзи һәм теге бакларны да ябылык өчен бакларны ясап испытаниеләргә алып барып бакны шартлатты ул шундый бик зур балкларны беркем дә төземи. Шуңа күрә яңа нәрсәне төзи башлагач, хаталар бик күп килә. Мин ышанам, күп итеп хаталар ясамаса, әлбәттә, коронавирус инде әйтмәсә, төзеп. Синең үзеңнең кумирың бармы? Кумир.
Үлгәннәрдән Королев белән фон Браун. Это советский королев, немецкий фон Браун, фон Браун Бутенлейвен. Циолковский да, Пикачу, Ликвидовый теоретик. Он все Ленардан. Я шитер Ван Нардан. Бертрутан, мин аның турында бераз айттым, ул авиаконструктор, ул бер генә ракетаны тик ахыр 80 яшь кап инде. Үзенең елларында ул әйткән иде, мин һәр ел бер самолет төзим. Һәм берничә ел буе ул һәр ел ниндидер яңа бик кызык нәрсә төзеп шуны испытывать иткән. Илон Маск кумир дип әйтә алмыйм мин аны, тик әйе, яхшы пример инде ул, үрнәк. Башка индустрияләрдән Ford, Edison, хәзергеләрдән Билл Гейтс, Стив Джобс, кызык кешеләр алар. Э, теге компанияне төзү үзе бер бик э, фән дип айта, айта алмыйм. Тик ул бик, бик авыр да, кызык та, бик, бик кызык нәрсә ул. Ә менә син татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр Үземне әлбәттә. Үзеңне?
Шәбин.
Юк, юк инде алай итәргә ярамый бит. Кешеләр, кешеләр бик төрле, кемдер композитор, кемдер җырчы, кемдер фәнни кеше. Мондыйрак сорау сиңа, белмим, провокацион, провокацион түгел, менә күз алдына китер, син берәр үзегезнең егетләрегез белән боговик корпорация белән берәр космик белән бәйле космик очкычлар белән бәйле берәр уникаль җайланма уйлап чыгардың әйме сиңа бер үк вакытта роскосмос һәм наса контракт тәкъдим итәләр әйме бер үк сумма бер үк суммасы бер үк син Кайсысын аласың?
Роскосмосның олы идем, чөнки кешеләр арзанрак һәм ясау арзанрак. Роскосмос, менә шул җирдә.
Бигрәк провокационный, мин аның турында бизнесмен кебек уйлыйм бу. Бу сорау теге космос белән бәйле түгел, синең шөгылең белән федераль бәйле түгел. Син татарлар белән аралашасыңмы? Бераз аралашам. Бераз аралашам, өчпочмакларны ашарга йөрим. Шәп булыр иде безнең я сәләт кешеләрне алып килергә, я каи кешеләрен э, алып килергә. Э, чөнки барыбер мондагы татарлар, кайбер мондагы татарлар алар Россиядә бер кашында да яшәмәгән татарлар, Япониядән килгән татарлар, аларның уйлавы, ниндидер башкача без дуслашырга өйрәнгән алар дуслашырга ну начар итеп әйтә алмыйм ул үзен саклау сәләте бик мөһим аңлатып китәм менә аңлатып китәм шулай ук менә мәсәлән мин алимәләр белән маратлар белән элемтәләр канал белән алар да шулай диләр бездә Рәсәйдән килгән халык ничектер теге менә эй-эй-эй, дуслар, сәлам! Әйе, әйе. Шатлашасы килә, әйе. Сәлам, әйе. Дуслык, дуслык хисен үстерәсе килә, тагын да, тагын да, тагын да, тагын да. Әйе, әйе. Ә менә алар көнбатышлар инде шулай. Алар на расстоянии, менә шулай гына да, шундыйрак дип ну көнбатышлы татарлар турында американнар алар бераз башкача алар әйе дуслашып тик бик әкренләп дуслашып безгә әле карарга кирәк син мондый тегенди тик ун елдан бәлки син башка булырсың дип Алар белән бер ут тоз ашарга кирәк әле. Әйе, әйе, әйе. Ансы да. Һәм әлбәттә бөтен халыклар төрле, шуңа күрә һәрбер халыкларына өйрәнергә кирәк. Чәк-чәк рецептын сөйләп бир әле.
аласың де үзем ясаганым юк интернеттан өйрәнгәнем бар башта ясыйсың ди токмач йомырка әлбәттә йомырка
он ой бал камырны ясыйсың башта озын итәсең аннан соң кискәлисең аннан соң майга саласың да пешерәсең анан соң чыгарасың анан соң гана балны саласың надир син чын татар
рәхмәт рәхмәт
безгә шул да җитә син беләсең милиция белән син беләсең барып сагынасыңмы соң менә дөресен генә әйткәндә татарстанны Әлбәттә.
Менә хәзер яз килде. Тәмле-тәмле исләр безнең мәктәп янында вишня һәм алма агачлар чәчәк ата. Исләр бик тәмле ул вакыт. Көз вакыты бик матур. Казанда Хәзер Казан матурланды. Кайбер җирләрдә асфальт бигрәк күп булып китте, минемчә. Әмирхан урамында. Аннан башка әйе, сагынам килергә телим. Хәзер бәлки яңадан паспортны ясармын бит бер-ике-өч айдан. кунакка килермен. Рәхмәт, Надир, бик зур иттереп рәхмәт. Һәм дә инде менә син космик космос белән, галәм белән бәйле кеше. Бәлкем син дә менә коллегаларыңны, космонавтларыңны котларсың менә шул космонавтика көне белән. Татарстан халкына шулай котлап җибәрерсең. Әйе, әлбәттә.
Рәхмәт. Мин дә аларны тәбриклим бөтен кешеләрне. космостан да онытмасыннар без беренче
һәм инде мондый сорау тагын америкалылар чынбарлыкта айда булдымы алар әйе булдылар ну мин мин күрмәдем тик әйе бөтен бөтен нәрсәләрне күргәч тен әйе аларның техник яктан үсеше бик көчле һәм фон браун германиядә монда килеп ул бит Ул бит беренче пионер. Королев аңардан да өйрәнгән кеше бит. Шуңа күрә мин аңардан сымны гений булган. Мен шул кеше гений. Рәхмәт бик зур. Надя, бик зур итеп рәхмәт. Исегезгә төшерәм, кадерле тамашачыларыбыз, бездә бүген видео элемтәдә біздің өзіміздің татар илон маскыбыз біздің ракета конструкторыбыз татар егеті милләттәшебез надир бахауиев болды надир бик зур рахмет сиңа да рахмет роберт күрешербез әле мин дә сине тагын шулай ук безнең тамашачылар исеменнән космонавтика көне белән тәбрик итәм чын күңелдән рәхмәт бик зур надир рәхмәт роберт исән сау исән сау күрешкәнгә кадәр без бергә без бергә